Em ê helbestvaniyê tiştekî ye û sax xwezayî dijî dibêjin. Yanî ev ya di ruhî însan de ye. Heta mesela zî ja wextê piçûk bûm jî, wextê ez piçûk bûm diçûna me mektebê jî min dinivsan, tiştan bi kurmancî dinivsan feqet ev herfê weka weka qaf û weka waw, tabl û filan ew li xebera me şojvan tune bûn. Me dinivsandin ya nêwan hasa. Çukuranî ve te di nivisan de ama vêga mitlaqa jî te yekî dîtiye vêga ew bûyî yanî. Nana emî min de ji Xwedê hema wisa hewesa min hebe di ruhê min de hebe. Feqet ev tişta ku tu dibêjî inca beriya çend salan Dîwana Seyd Eliyê Simkî kete bîran. Ew ew rast hatin mixwend ê îdiya min kişandiyan. Ew keye bimire. Di rohên de heye. Ew ji min re bû weka ku e, destpêka vê mijarê. Heta ev kitêba min a kewnê jî min nivsandiye Diyarî ji bo ruhê Seyd Eliyê fil dike. Yanî nivîskariya miro jî dikive bandora wan a ku miro wan a ustad ola ra dibîne û ew kêwana miro dibîne. Miro jî hino hino ji wan etkilenmîş dibe, miro jî yek nîzikê wan a dinivîsîne. Mesela kitêba min a ewil wextê ku derket, ya programê TRT Kurdî, êrî em çênekiribû. Rojekî ez çûme Batmanê, dolmêşê çûm, em çûne ba ew kê Zuxur. Wî çaxê jî ev ev rêya ew kê tune bû, ev çewre yolu tune bû. Em bi gund de çûn. Em çûn wê derê Sekirî, zilamekî pîrekekî pêre bû, du sê heb zarokê wî jî pêre bûn. Wala hatin siwar bûn, Ez tenê bûm tanişmiş ji vala bûm mêrika te tanişmiş bûmmiş jina wê zarokê çûne piştîme rûniştin êkê ji germkê bû ew bahse TRT Kurdî programê çekê min jî bahsa wî jî kiriye înca min got got li ku siwar bû min got qê belkê ji zoxr be min got tu ji zoxrê got na min got tu ji ku de yî got ez germkî me min got heyra vêga em cîran ye vê jê me nas nakin ez ji jimzer xwînim Û em nizanim ji germikê û palaniyê û û şêxûn û sowan derve pane wî çaxê mekteb çar gundê xerza ancax hebûn. Ancax çar gunde hebûn. Yanê gundê derdorê jî dihatine cimzexê mekteb dixwendin. Go belkî nizanim hatibû mektebê wana goxle dadine mektebê wana li wir mekteb dixwend. Min got wele wisa min got wele gelekê me hev nas kira min got navê te çi ye got navê min filan kes e xwedê digel bîra min çû min got wele navê min jî Abdullah ye ez kurê Hacî Remezan im wisa milê min girt berê min da alî xwe bal min re got vêga tu ne ew ê ku te wisa dinivîsand te şîra dinivîsand û te wan kaxizat da me. Gola Borke wê ew be. Got, Hêja ji dinusînin, Gola Elhamdulillah kitêbeka min jî derketiye. Got, Xwedê ew cewher û çaxê ji bikere evo. Usta me êdî sohbeteke dûr dirêj kir yanî ha. Înca ev nivsandin, ez ê kurtasî bêjim, ev nivsandin yanî tiştekî usta di ruhê mirov de gerek hebe. Gavê ku di ruhê mirov de tune be,

Xwe dibêjim ji xwe îro bi vê mirov dibim. Ma dem ku ez vê xwe bime naskirin ez vê jî bêjim. Navê min Abdullah Cîhan e. Ez ji Mizefê hatime dinyayê. Yanî sala hezar û neh sed û çil û şeşa de ez ji Mizefê hatime dinyayê. Li wê derê jî min mekteba serê te dibêjin jê re mekteba îlkokulê xwendiye.

Û ji te re bêjim ev çend sala jî ez li vê derê me, ev e deh yazdeh sala jî ev êdî dest pê nivîsandinê ku min kirine, wan nivîsandina bi rêk û pêk û elhamdulillah bûne pirtûk jî. Kîjan pirtûkê te hene Seyda û behsa çi dike? Vêga pirtûkên halê hazir çar heb in. Di do jê helbest in. Ya ewil bi navê Helizê ye. Înca ev navê ku li pirtûka jê têne danîn miheqiq di wê kitêbê de gereke mewzûyekî wisa hebe ku ew kelîman dibe nav di wê de di wê şerê de hebe mesela di wê mijarê de hebe. Ya di do jî gotinê pêşka ye. Çar hezar û du sed û pêncî hat gotinê pêşiya, ew jî min hevdeh sala de, wila hevdeh sal bi hejdeh sal bû hêja temam kiriye. Çimkû ne ku weka şi'ra binivîsînê min dide hev bû. Yanî civata te, sohbeta te li derra camêrê serwext, camêrê zane, camêrê rewşenbîr û wisa weka ku dibêjin yanî se wekî rêspî, Wextê ku di nava mijilayê xwe de van gotinên pêşiya bi kar dianîn, Mijî kaxizê xwe derdixiz, dertanî, dinivsand, dixiste berîka xwe, bi wî awê ciyan dihatin malê min, dinivsand defterê de qeyd dike filan. Piştî ku ser qediya, bi rastî ne çar hezar û sed û pêncî bûn jî, zêdetir jî hebûn. Ewca ev ê kosa yanê zaf min giring didît, baş didît, min wa nehiştiye, wan ê ma min avê kir, min hesab nekiriye. Ji kerema xwe dikarî çend wan gotinên pêşiyan di wê pirtûkê de bêjî bila. Mesela mesela dibêje bê pîrekî, neçe oda axa û mîrekî.

Hanîgê taze ku xwe yê nedîtiye ja gurlik taze wisa qalin dibirin qalin dibirin û davêjin ser sêlê. Sêlê ku sêl wisa ew ki wextê ku dipije ew avayê hemî dirije. Ne weka tavê de be. Wextê ku wisa dirije avayê tev dirije wisa bîn nerm dibe.

Dibe kî dixwe savarê bila ew here hewarê. Gotina gelek xweş. Yanê bi rastî jî ev gotinê ez xwe caran wisa dibêjim. Mesela yekî ku bixwaze kar û barekî bike, têkiliya bi hinek insana re bike, îşekî bike, li van kitêba birê de

Di helbestek jî min nivisandiye, Marîfeta û feyda wan gotinê pêşiya helbestkî tîne ziman. Şoyê me vî gota naveroka van kitaba çi ye te bêga te yekî wisa go. Înca dewam ke wan êdî jî xêra xwe tu bêjî mesela naveroka vî ev e ev e. Mesela ya kitêba di dowa naveroka vî ev e ku gotinê pêşiya bûne û piştî wî jî mesela kitêba sisêya Çîrokekî zaf watedar e, zaf giring e bi biniyat e. Mirovekî bûye, sê hevkurê wî hebûne û gundekî mezin gundê wî hebûye. Bavê wan a jî axê bû, axê memleket bû, axê bolgê bûye. Însanekî wisa maleka xoyanî bûne, maleka nandayî bûne. Kurê wî jî mezin dibin, xwe dibin xwe jin û xwêzar û ev çîrokê dê dibêje. Ez wî kurtasî dibêjim yani. Eşo kurtasî. Înca dibêje kurê wî dixwazin ku bêjin babo me ji hev jê dike dil ne dikirin ku bêjin û xwe teedûb dikirin ku dibêjin û babê wan jî ne dixwest ku ji hev diqetin. Ku ji hev diqetin yani belkî wisa ew aqûbet nemîne. Dibê di ber mirinê de Bê babê wî got, babê wan got, Got kurê min, wela ez ê weş hev jê bikim, ava êdî rojê min jî weka ku temam bûne, ez weka reyûnê ne, ez ê we cihê bikim ji hev û dû. Dibêje ka babo ka tu çiya me cihê bikî, dibê spî ji te re, reş ji te re, zerr ji te re. û dimire. Piştî ku cenaze wan tê hilanîn û tazî xilas dibe, ev sê bira li ba van însanê wisa zana, însanê û yanê wisa xweyî feraset û ji te dibêjim însanê arif Li ba wan digerin çika gelo ev her sê tişt çî ne. Sipî ji te re, zer ji te re, reş ji te re. Îdî digerin pey, îdî ji wî şax jê diçin. Ev çîroka tu dibê Oscar ê ku çêk birana filîm ev ew e an yek e diya? Em carekî li gundekî bûn, em çûbûne ziyaretiya zatekî muhterem. Ez û miftiyekî me yê Qeyserlî hebû Xwedê rehma xwe lê bike. Em çûne wê derê inca em çûn û sifre radibû tekiyayê jî. Li wê derê rabû pênc deqe deh deqeyekî ma careka dê sifre anî ji me re anî ew jî hat ba me rûniş. Adetekî wê jî hebû yanî çiqas jî ew bira ben misafira re yanî min jina xwe dikir tixwar yanî. Werhesil ji min re got got Hecî Abdullah min got lê bê got Hecî Abdullah hevalê te zaf şêrin dike. Lêdil nin wisa hîngî hurmetin yanî muftî bûjî hurmet hîng ku dikir wisa hema wisa saygêka wisa nîşan da şerm dikir û xwarin jî dixwara. Înca ku ez ê meseleyekî bêjim heta mesela min xilas nebe û tu dewam bikî min got usta ez ê wila stêrim ku na na min ji laya xwe lêvkêşbûnê ku ew bike. Were hesib jê re jî got înca dest vê meselê kir. Îdî ew mesele ji ku derê hatiye ji kîjan kitêbê hatiye ji kîjan tarîxê hatiye ez dizanim. Were hesib şeş heft sal kete arayê.

Hêga ku kitêbekî behsa mesela Siyabende Silîngî dike ku behsa yekî dijî dike tema înan e. Yekî ku behsa ew kê dike çiya navê ye mesela em bêjin Memozîn mesela behsa meseleyeke dijî weke wan a bin ew jî pozisyona wan de bin û behsa wan dike wan jî bêxe wî kitêbê tu tema wî namîne. Ev serê xwe gerek e bikite. Mela min Hasan Nêsîra me got baş e. Me kitêb çêk kir, wext Hasan me deranî, kitêbeke silke ye. Feqet ez wiha dibêjim, eger ew kitêb îro bi destê senarîstê evê ku senaryoyê filîma çêdikin evê kurd ku bikeve destê wan a, wê filîmekî zehf xweş cê çêbe. Navê kitêbê çi wiseyda? Navê kitêbê jî Sêpirsê ye.

Ku kêkê Abdullah ku yanî ev ku ev çolakê wiha ku kêm peyda dibin a. Înca tiştekî xerîb e ez ê ji we re jî hevdî bikim li ba te heye mamoste? Belê min xwandiye zaf gelekî jî xweş bû. Xweşî vat min min û malbata xwe bi hev re xwand. Înca ev ya bo kitêba sê ya me got ya Helizê yek ê gotinê pêş ya dî do. Û ya sêya jî ev a sê kitêba sêpirsê ye. Em dikaribin em ê bikîne senaryo inca belkî ma yekî xêra xwe ew dikir inca. Inca kitêba çar a. Kire filîm. Kitêba çar a ev a dawî ku min çap kir par vî mewsîmê de bû berî salekê em bêjin. Kitêba bi navê Kewn. Kewn jî her kes nizane mana wî çi ye. Helbestekî heye di wê kitêbê de navê wî Kewn e. Wî navê me li kitêbê. Ne kevn e, kewn e ne? Kewn e, e, double ye. Kevn, mesela kew ayrî ye, kew ayrî ye, kev ayrî ye. Dew ayrî ye, dev ayrî ye. Rê dev. Deb ev e dew ayran meşe. Înca navê wî kewn e. Kewn yanê bi kurtasî ez bêjim weka delaliyeka li hevatiyeka bê kêmasî. Meşe di dîloka de, dîlokê dawetê de malikekî wiha derbas dibe. Dibêje min dît li gir fitilî eynik danî xemilî. Xwezîm gewre xwe bidîta li ser kewna ewilî. Kewna ewil ku di Kemalê de bû û delaliya ewil bû, xwezî min gewre xwe bidîta li ser kewna ewilî. Înca kewin heta di Mewlidê de jî ciyekî di Huseyînê Patê Xwedê rehma xwe lê bike înşallah mirgê me teva. Ew jî dê peyva kewnê bi kar aniye. Mewlûdê di jê ye sêda belkin zam pêşê anna kewn û mekan dirêje. Nexêr. E. Ev ya inca ev kitêba min a çar e jî ya kewnê ye. Ew jî ji sed helbesta îbaret e. Yanê çiqas mewzû û mijarê ku hene bahsa gelek tiştê wisa amiyane jî dike, bahsa kulturê kevin û têkiliyê însanan û filan û bimanan jî dike, hemî helbestkî yanê elhamdulillah ku wisa inca ku helbestkî ye tameke xweş jî dide mesela mewziyê. Weka çîn, mesela vêga ku mewlûd neb qafiye bûna, sa dû zîya zî bûya min ro tu heyecan nebikir. Tu damayî te nebû. Wela hala hazir destê me de jî bi rastî kitêbekî heye ser dixebitin Mihemed Mamoste bilgisayere dinivîsîne. Beriya belkî pazdeh şazdeh sala wir de Min çîroka di hev û du tev nivîsandî bû, wela min jî nizan min ji xwe li ku dîye, paşê Mihemed Gerge dît werhesil wisa çend not defterî min nivîsand bû, bilgisayarê nivîsandiye çîrokên min bawer bike li dora çil pêncî hev çîrok hene. Yanî înşallah ya pênca ya pênca jî me nîyet heye ku Xwedê bike qismet ew ê derkeve. Û ya piştî wî haziyeka dî jî ku heye kitêbeka dî jî ya helbest a. Heta niha jî hevto û pênc heb, hevto û heşt heb bi tiştekî wisa qediya ne. Ew jî ka wextê ku biqede. Mesela veke gavê ku dinivîsînim ez numerat dima wana. Ez tijî wî bûm ku hevto û pênc heb, hevto û heşt heb bin. Ka derekî reqemeka wisa ye. Yanê ez jî ne weka ewil nikarim binivîsînim. Êlê ez dîsa jî ez wextê xwe diborînim. Mamoste ji bo ji bo ciwanan yanî vêga ji ewkê zimanê kurdî dûr bûne. Yan jî vêga em malbata xwe re em çanda xwe jî dûr bûne. Zarokê me bi tirkî xeber didin. Yanî di heqê kurdî de, girîngiya kurdî de çi dibêjî û ji bo ciwan e û ji bo me peyamên te çi hene? Vêga ji xwe xeberdana me yê normal ku em hev re xeber didin. Min got normal. Mesele di van kurmanciyê ku em xeber didin û tiştê ku em dinivîsînin, evê ku nivîskarin yanî dinivîsînin ji xwe nejihebin. Bêga ku tiştê ku mesele hûn ev hûn van tiştan baş zanin, hûn nivîskar in elhamdulillah. Min soran jê nerinin ez ji we re îza dikim bila nebihe ew kiyanê ku ez dizanim û yanê li vê derê ez vî dibêjim vêga nivîsandina ku em dinivîsînin di bine kitêb mesele ev kitêba hade tiştê ku hene zaf peyv yanê kelîme hene Ev ê ku dixwînin niza mana wî çi ye. Heta geleka ji min re gotin heyra walayi hindik kelîman em jê fêm nakin. Ev ê ku zaf têkiliyên me hene ez ji wan re dibêjim kaxizekî temîz bêxne nava kitêba xwe. Wextê ku we xwend kelîmeyeka ku wisa muxlaq be bi erebî dibe muxlaq yanî asê be ne zelal be. Wî binivîsîne dûka zêde di çend heb got min kelîma gavê gaş nehebû tu ji min re telefon bike ez ê mana wan ji te re bêjim. Yani min ji hinek dostê xwe re ji wisa jî gotiye. Înca ev kurmanciya ku vega em xeber din bi rastî navê wî ne tirkî ye ne kurmancî ye. Navê wî tirkmancî ye.

Me şerefeke diyaneta me ya hişt. Diyaneta me jî li gorîya îmamê henefî ew talîmata didin û ew dikin meselan ferz ke yanî înca di ku derê kîjan welatî de be gavê kîjan îdare hakim be gelek kulturê me jî hene dibin dikevine bin sîyayî. Îdî ji wê qasî Tirkiya me Refetullah ez vê dibêjim, ez carna dibêjim mesele carekê min kitêbekî bira vê salik ocaxî bû çaxê xastehane tune bû hêja. Yekî doxtorekî li wê derê hebû û carna ku ez çûm hevalê aîle hekîmiyê me bû heta navê ji bîr ya min e Şeh Îbrahîm bê jê re digotin yekî xaxê Diyarbekir bû. Înca ku min helbest danê zaf keyf ay dat fotokopî dikir min digot here bila bimîne digot nava li fotokopiya înca dayîn bi min re hebû nimsan kaxiz. Min kitêb binûşo ku ez jê re hediye bikim. Min got kak Îbrahîm Xoca ku wila li xwarê toplantiyê de ne. Min got xêr e, min got wila min kitêbek aniye, min got min ê jê re hediye bikira. Ew kitêba min a Ewliya Herêzê ye. Neyse got wila ka hete bê ez mam qederekê. Got şika kitêba te ya min rê birêne. Min salî ya rê min got kitêba kî ye? Min got ya min e. Ez ê ku temam kitêba te ye, tu dê xwe ji yanê kî nivîsandiye? Min got kitêba min e dibêjim. Min got a ma min got ka rismeyî birevin çavê. Min got min nivîsandiye, kitêb jî ya min e û nivîsandin jî ya min e. Ez hatime ku ji xwecê re jî hediye bikim. Wiha lê hinde xwend xwend û wela got Xalê Hecî ji xêra xwe derê te ti kî nivîsandiba? Ê bawer ke bawer ke ewsa ê min got la Îngilîzî bi bîst û pênc nusî arê. Min ku lava vêga ji boyê xwe dê neheybin tu wisa bibêjî. Ev vê ki irqçillik jî min re tune ye. Eleqa min bi irqçiliqê neketê. Çimku di îslamiyê de tê jî irqçilik tune ye. Feqet mirov bavê xwe bavê xelkê nake. Hema kurd te xeber e. Mirov kultura xwe jî hişt dike. Min ku vêga me hevqeland Ez kitêbê kurmancî dinivsînim û em dibêjin zimanê dayikî ye û an ziman biçîk e filan tu çima tu jî xwezî te tirkî binivisanda? Wala xwezî xwezî te negotibûa û ez hewsa aciz nebûma. Wala mêrik ecrê xwe jî xwest paşê. Bêje heqa me mek didin em dibên zimanê xwe ew Miletê me jî ne hewesdar e. Rastiya wî jî gavê ku hewesdar be mesele vega Mihemedê min xulamê we bî ew kurê xwe her du jî xulamê we bin. Ca kursiyekî wê biçûk e pê re bi kurdî xeber bide. Dilo ez pê re bi tirkî xeber nadim. Ji xwe tê tirkî in be. Ca di malê de jî gelek hene xwe li ser vê zimanê pêkoliyeke wisa dikin û xwe dikujin jî gavê tu lê dirinê di mala xwe de bi zarokê xwe re tirkî xeber didin. Li civata de bi tirkî xeber didin. Yanî ew gerek e ev têkiliye me jî Xeberdanê me jî bi tirkî be, gavê ku têkiliya me bi tirkî re hebe, kurdiya me dibişî, kurdiya me dibe tirkmancî. Bilê mamoste. Tu zanî şo xerza heremeka dîrokî ye. Erê. Saf tişt serî hatine nivsandin û saf tişt jî nehatine nivsandin. Rast e. Yanî serî lekolîna te çi çi bûye li ser xerza, helbest. Ez bêga ya xerza bêjim. Ya xerza. Çîrok be, ew be. Yani coğrafya xerza. Bêjim. Bêga xerza li ewil de mesela ji ji vê dirê dest pê dikir, ji vî çemê hanekê piştî bayxan tê. Û mesela heta elka

Înca dibêjin ka ne xwe me çawa çekin, îdî ka kîjan teklîf dike ez jê nizanim. Dibêjin bawer ke osmanî teklîf dikin. Dibêjin vêga ji çemê xerza ku ji Qozixê yê sed yê çep şêrî yê sed çe ew hidûdê xerza û wekî dî ew ê mayîn û naçine bo derve. Ew ne mentiqa we ye. Înca wî çaxê pêşiya ku hêja hidûd kuştinê kiribûn, xerza re digotin du xerza heribûn.

Cihê terş û sewalê bû. Cihê fêkî bû, bexçe û bav û bostan bûn. Çiya bûya? Xerzana jê re jî cihê dexl û dan bû. Yanê. Yanê rastî û çiyayî. E, e, e. Înca ser wê jî wisa tu bi kêfê tu bê têrî derxî.

Li dora çil û çar çil çil û çar sala ne sed û çil û çar wan dera de axade ka çil û çar e çil e şe girsa baş nayê şê wala min zabû ji bîra min şeye ev yek me basa eşîra penceran re kir tişe girî kete bîra min vî jê ji we re bêjim mesela ev eşîratê di vî bolga me de hene eşîra elka eşîra raşkota Eşîra Pencinara, Eşîra Siloqa, Eşîra Etmanka. Pênc eşîr. Ev pênc eşîrê hane kê. Bêga ew tev li ba min qeyd kirîne. Her eşîrekî çend bab kirin ji xwe genelde heft bab in. Her eşîrê heft bab in. Ev her eşîrekî heft bab in. Ew heft bab jî navê wan çîn e. Heme çika tu li wir birine kirkarî bibînî ku re li wê dolabê de. Wê dolaba xwe birine. Ew jî meselan bêjin pencinar e. Mesela mûskî hene, kurtkî hene, mala şemdîn hene. Ez te bêjim mala faro hene. Ez te bêjim Şukat aşîra pencenara jî serê aşîra pencenara jî mala faro dikişan. Înca mala faro jî Mesela zemanekî Mihemedê Pişar hebû ji mala Mamed, ew mezê eşîrê bû û piştî wî inca bû zemanê Cemîl û Pişar wan a, meznayî gaşte mala Çeto, mala Çeto ku bê mala Faro

Mala Hema. Çar bab me got belgî ew ji dûr Dana çar qol in. Mala Faro ji çar qola îbaret e. Rast e Dega. Ji Qasimê Ozman digihêjin ev yani Qasimê Ozman sihet baş. birayî Mamedê Ozman e. Erê. Ew mala Mamed in em jî dibên mala Mala Emerî Îskan dibêjin. Mala Îskan êdî ew e. Heta heta hecî hecî bû jî hecî Emerî Îskan dibê digotin însanekî wisa yanî dîndar bû jî yanî ya. Mesela ne weka hinek axa hinin dêka divê jî bêjin qisêra nerijin. Hinek axa hinin ne mehkûl in. Ne mehqûl in. Yanî tiştê çewtomewto dikin. Feqet hinek axa jî henin mehqûl in. Yanî yanî bi aql in. Tiştê bi rek û pêk dikin. Tiştê çirkî nakin. Lê ve di vir de ev jî dereceyek e yanî a. Na mala Farûk çar ribav kin. Mala Aliyê Ozman. Ê wê Batasê? Kuçaxê wisa be mala Aliyê Ozman û mala ew kî Û Mala Mamed dû ji dû bira hatine. Ew sê bira ne Emer û ew kê Çeto û çi bû? Hemedê Pişar? Na na Ayaza. Der, derwêş bû, e, derwêş bû. Ew sê babin. Lêga babê Bedrî Elî bû, Elî Osman jê re dibû. Ê, e, Elî. Babê Bedrî Elî. Ew jî kurê derwêşê îskan e. Li wir sê bab in a li pêş digihêjine hev ew mala Mamed. Erê. Yanê bi du baba digihêjine. Yanê vêga mala Mamed û mala Ayazdara yanê ji mala Çeto çêtir digihêjine hev û du qey. Nizam belkî babê di do ferq dike bê. Bêga ev sê bab in tu çaxê sê ya bêjî û yê dî bêjî çar bab in ew jî di belkî birayê wan a. Ew yanê kurmamê wan a ne. Yanê ew ew kê Qasimê Osman digêjine. Yanê vêga ez wî hewqas nizanim yalnis ku heft babê pencênan re herin mala çeto babek e. Rast e. Yani mala faro. Mala faro babek. Mala faro babek e. Mesela farz kin kejikî kejikî farqkî û farqkî kejikî farqkî û heta ev hinek jî dibêjin ev weliya jî ev tev yek têne hesabê. Weliyan zam ayrî dibêjin. Yani rêga Wala min dîtiye yanê baxlantiya wan û vanê hez hez jî seçma de çêdibûyê dê nizam siyaset bûyê lo man zanê. Zeynel Abdîn Welî ye. E, ez Welî ye. Wan min hiç nedîtiye yanî gotine. Piştî wî jî ince tiştekî kûrtir. Mesele te anî ku te dît? Te nedît. Neyse. Mesele di vê dirê tiştekî dî heye. Mesele pencênara elka û siloqa, ev her sê penco, silo û elo ev birayê hev bûne. Wisa dibêjin? Ya min ji Zênaedîn re got rojekî, min got tiştekî wisa heye, tu nivîskar î, tu lêkolîner î, ev tiştekî wisa heye, got belge li destê min heye. Got belge li destê min heye, got ev sê bira bûne. Heta carekî nifûs mamuriyekî me li vir hebû, belkî tê bîra te yekî elkî bû. Neviyê Xeyliyê Simê bû. Xeyliyê Simê jî mezina eşîra elka bû. Yanî weka cemî Mezina kîwan a bû? Mezina na na mezina eşîrê te bû. Xeyliyê Simê weka çi weka em bêjin Eliyê Ûnis mezinê qewmê xwe bû. Mesele Pişar mezinê Pencinara bû. Mesele ê ma Etmankiya Hacî Mamed Axa bû wesayîre. Înca ew jî evê ku hatin bilê bû Nifûs Memûrî jî neviyê Xelîl bû. Xelîlê Simê. Hera li Smaîl bû. Xwara kurmanciya me koçeriya gewre yanê sal nava wisa çêdikirin. Navê wî vêga ji bîra min çû. Cewsa merhebaya me jî hebû. Canan qavî radibûn çikare tûr davêt min. Rojekê mijêre got Emcîoglû ca elkî tevî wisa terzekî uslûbeke wana wisa heye yanê şîre bê got hey kê tu ji elkî? Min got nala ne elkî me ê got çima dibêje Emcîoglû? Min got ji şîrê tesbît kim. Min got ka bêje. Min got vêga elo û selo birayê hebûne. Min vî ji dû wesar kiriye û Hûn zarûyê mamê min Elo ne, em jî ê mamê we Silo ne. Ev em bûne ku Rûmanya hûdû ku Xwedê te çi kir? Bi rastî jî Di wê ewkê de, di wî şerî de bi hev re bûne. Îdî miron nizane yanî. Wellahî vê min Yanî zanî. vêga ez xwe nikarim bêjim pencenarî jî tevbirayê hev in. Yanî belkî jî Vêga. Wê dönemê konfederasyona çêdkirin. Mamoste, ji xwe di her eşîrê de. Mecbûrî çêdkirin ji xwe de. Mamoste, qisûra min ser nekire heyran. Di her eşîrê de yanê pîne hene. Yanê hinek hene ne ji eşîrê ne bû ne ji eşîrê. Mesela hinekî bi simamê me yê fetka em li Babikê fetkan hene. Hinekî fetkê bi simamê me hene. Ji zû ve çûne alî Qozlê wan dira ve. Ka beriya du sed sal e ka çend sal e ji wan re dibêjin mala Usvê Seydê. Gundê wan e jî Zengoviyê ye. Heta zemanekî yek ji wan e jî Îbrahîm Bêjiyê digotin li vê dê Orban Midûrî bû li Baykan. Têkiliyê wan a bi van zarokê bê Dêreba re hebû. Vêga bi siman mêr nabê Dêreba xwe ne. Înca ê me gundê me esas ne Dêreba ye. Gundê me şo zû ye xirab bûye. Mesela wî dirêj e û wekî olay ketibû nav me xwe bi xwe wan ji xwe em bi spanê kewin. Welhasil li wê derê gundê me dû dû gund hebûne ev ê babkê me ye. Ev ê ji Fetika încî ji Qolê babkê me yek jî Şuliha bû yek jî Xidokiyê bû belkî tu navî Sakir be xweca nizanim. Welhasil çîroka wî zaf dirêj e.

Neyse min got, min got Kaptan tu ji ku diyê? Got wele ez Qozxîm e. Min got tu ji ku diyê? Merkez di bajêrê pana ew nabêjin şer ew dibêjin bajêr. Min got tu li bajêr dibîn wan gundan? Got na wele em ji gundan e. Min got kî re bû? Min got Zingoviyê. Min got hûn ji kîja bapkê ne? Got em ji malê şeref in. Got nabêjin mala şeref dibê malê şeref. Got em ji malê şeref in. Min got hûn ji Zingoviyê ne ji mala Ustê Seydê ne? Got tu ji ku zanî? Min got birayê min xwedê hûn ne ji mala şeref in.

Got, Xwedê a bê xebera te, got min vê sehkir bû min nedgo. Heta carekî li vê dirê li Xurtana jî re rikirsa em rast hat em lê dihatin. Em derbas bin çûna qeyon hiştin ji Amêrê li ba wan a ew jî hatibin taziyekî bike çi bû nizanim. Hatin ser jî em gotin ka were du hem mala li civata wan hebûn, gotin ka werin ba me rûnin me got heyl em ji ber arê rûnin, got wela ka were birin ser. Yekî li wana jê wê yerlî min da naskî her wekî wala hacî şair e û kitêbê wî jî hene filan wisa basî ye filan. Ca gola ewî zilamê ku ji wî gundê mala Usfê Seydê dike cin Zengoviyê ewî got. Gola wisa kêfa min jî re hat xwîna li min kel jî subhanallah. Min got tu ji ku derê yî? Got ez Qozlê min got ji ku derê yî? Got ji Zengoziyê. Min got hûn ji malê Ewsilê sêdêne? Got erê min got wila xwîna te kevjî be tu heqlî yî. Min got çima? Min got birayê min qusura min a rîna xwedê tune ji mala Şerefî. Xwîna me yek e. Em simamê hev in. Ez siloqî me.

Muddetekî zehf jî orman midûrî bû navê Îbrahîm bû hela got Îbrahîm û li wir orman midûrî bû xebera pê got çûye rehmetê filan. Heta carekî beriya seksanê de ev ewk yê miletwekîlî bû. Xalo xalo xalo.

Têkiliyê me jê nehtem kitêb jê re jî şand û Xwedê Zane Camê jî îlgînî şanda. Înca ew vî yê adayî xalo hatûne çûbûne dê re bavane na bawanê pismamê me got ma heyra emca eva bi Xwedê em ji xwe pismamê hebin. Êla wila eva bi ji zû ve êdî me keç dane hev û dû em berhev de ketine şara em berhev de ketine hepsa em berhev de me ketin û rabûn dîtiye bi Xwedê êdî em bûne ji mala şeref feqet Bixtê Xwedê, Xwedê em insanekî heyf e. Xwe zaf ji batmanê jê yê qayil in jî û nirayî dine wî. Evê ku pê re jî mirdû be vê gundî yanî ew jî insanekî xwe yanî bû camê gund e belî însan bû. Bê heyran Xwedê me jineka re gotiye soz daye. Êla wallah madem tu wisa dikî tu me girê didî. Em ê hinek bidin wî jî. Madem ku bi simamê te ye. û tu jî bi simamê me yî. Yani tu sa tu hem bi simamê wan hem bi simamê me yî. Heta bi sam vî jî got Ola vê paşiyê nerm bû evê ku Hewsan kir. Înca min çima vê meselê got yani di gelek eşîrata de babka de hinek hene mesela aslan ne jûre. Aslan ne jûre pîne ne. Dêga kes xwe nakijîne ramoyê min tirib. Kes xwe nabêjin nakijîne evê ku koka wan e ne zehf delal e kes xwe nakijîne wan. Feqet evê ku nav û dengê wan hene pînê wan zehf in. Ji xwe ku çûna derve jî yanî bajêrekî dî wisa digotin qena navê wan heye bi ser wan ve neçin. Mesela dêga em bêjin em di gorî tarîxa îslamê jî em bêjin Bêga hinek hene dibêjin wela filan kes Umarî ye, filan kes Sedîqî ye. Yê baş de ne Ebû Cehl jî li wir hebû. Ka çima kes jî nemaye ev çawa çêbû? Yanê bêga ev ê kosta sicîla wan ne baş e, yê kes xwe li wan nake xwe yê.

Ê min vî bi gota te dê ew kê cigêr xwîn ser xerza di wê welatê xerza dîkekî şareza hebo dîkek şareza dîkno işte bicî nava mirîşka bo mirîşka xwedan enîşka wala vê ev fabl ew fabl jê re bên fabl tirkî got te bi wî jî hiç nifsandiye yanê heywanatê xwedê Yani tewan daye. Tevê got tiştekî dî kete bîra. Meselekî dî ez ê bêjim, ez ê wisa binîya dayî ve dest pê bikim. Rojekî em parkê roniştî bûn, çî ku bêjin ji beriya belê dî heft heşt sal jî heye. Mamoste Zeyna Ebdîn ji min re telefon kir. Ez bêjim çiyê ne delal şidin, ji nav cara re bi duyar re dibêje ka ev çi ye, ev çi ye ka tu çi dibêjî,

Hebe can bi keko can. Çiko mamoste ev can çi pê bidene goş heskirina zêde. Goş heskirina zêde. Ji min re got gwazê pirstek şte bikin tu min Seîd î min got wila min Seîd im. Kerem ke. Civata me jî qederekî hebûn. Got hirç wextê xeber dide dibê çî.

Got, Pirsê divê ji hirç ka vê xeber de dibê çi? Vêga tu ji gunda mayî, tu ji me tewa ji Misrî. Ev hirç divê çi? Gola, Îşê hirçê îşê te û hevalê te ye. Ez xwe ji îşê zimanê hirça fêm nakim. Înca neyse Gola, Gola ez dizanim ama go min got ez ji te pirsim çika tu divê çi? Go ji bo wê teyîd bikim. Go her ji wextê xeber dide limalim dike. Mesela go mêrku jinik qirên dikin ber xwe de şerê devkî şer dikin. Înca jin genelde kêm hûn e vêgay dît gehuriye dewr gehuriye. Mesela jin ku mêrik qirên dikirin mêrik dengê bilind qirên dike jinik jî ber xwe de xeber dide. Mêrik jê dibêje çi lim lima te weke her çê. Mesela min got mamoste te di vir de peyamekî da min. Yanî mesajekî da min bi weka çi min got tu weka ku te ji min re gotibe bi ser navê van heywana her yekî bi zimanê wan çi ye bi çi zimanê xeber di tiştekî binusîne. Min got ez ê binusînim. Mesel dibêje mar fîzefîz dike. Rovî veqeveq dike. Kûçik direyî. Hesp tihîre. Mît kale.

Hêmekî dera de mînax didin çawa te got. Erê erê. Yanî Mesela vêga mamoste tişekî dî wî ew dike wî îfade dike. He. Mesela tişekî dî bêjim. Mesela insan hene wisa ama te serê xwe ne. Vata xelqê rûnayne. Qesta kesî nakin. Ku qehwê jî rûtinên an parqê rûtinên te tedê bi serê xwe rûtinên. Gavê ku bi serê xwe jî rûtinên Tenê ne ku naçine ba xwe xelqî jî naçine ba wan. Ku dibe behsa wan a dibêjin ya ev çima daîm sab tene dibê wila ji we ka kund e. Ka xwedê me goy ya kund daîm tenê ye. Mesela hinek hene xayîn in. Mesela bi xezeb in em bêjin. Ku dibe behsa wan însan wisa bi xezeb û kîndar dibêje wila xezeba wê weke xezeba gure. Hinek hene dibêjin olay filan kes bîne mar. Marê pêdizik de. Hinek hene mesela fetiloyne dalıvêrecîne dibêjin filan kes on zan ku şir roviye. Ola roviye wisa fetiloyiye. Yani ew helbet jî zaf balkêş e. Tu tê li wî jî tê rastî wî jî bê xwe ders ke. Mamoste Malî Ava, Xwedê ji we razî be îşallah. Hey pêvîneka gelek xweş bû. Gotina dawî çi dibêjî em bi dawî bikin. Walla gotina dawî ez çi bêjim ji Xwedê kes xwe nexwîce şîret e. Vêga gereke mirov şîreta xwe bike. Hinek belgî dixwazin yanî. Vêga ev xwendin û nivsandina bi kurdî mirov van ciwanê xwe teşwîq bike baş e. Yanî vêga ji xwe tirkî hîn dibin. Mesela ji xwe tirkî hîn dibin. Wele zemanekî wextî ku em çûne mektebê xwedê me nizanbû ekmek û sûc çi ye me nizanbû. Min bi navê nan û av jî nizanbû. Evê ku tirkî jî dizanbû. Yanî rûmet e ji her kesî re. Evê ku evê ku tirkî jî dizanbûn li eskeriyê çend heb kelîma hîn bûne ewan wê bi tirkî zanîn. Tirkî tune bû. Mesela tê bîra min wextê ku me mekteb dixwend

Yanî Tirkî jî pêşiya wan de ji xwe tune bû. Înca ev kurmanciya me ya hanekê bereket ku ew medresê berê kurmancî dersat dan. Ew dersê ku dersê feqîyat dan erê kitêb erebî bû, nivsandina erebî bû. Feqet ku milet kurd bû, seydayê wan a, wan a tercume dikir.

Her axayekî dengbêjekî wî jî hebû ciwateyî şên dikir. Mesele dengbêjê Fetah Paşa bapîrê Teyîbê dengbêj bû. Ji babatiyê ye. Mesele Teyîbê Faris Farisê Muaz. Bapîrê Teyîb Muaz navê Muaz bû dengbêjê Fetah Paşa bû. Mesele dengbêjê Cemîle Çeto jî Allahûme salli ala ji bîra min çû wele. Navê jî min zanbû rêya nayê bîra min. Înca ji qefa xelerê ku hene dengbêj û çîrokvan a ji xwe ji xwe têkiliya insana bi şevborka hebûn eslinde ew e. Ew jî ku kurmancî ye kurmancî wî çaxê kurmancî xurû bû. Kurmanciya me ya wî çaxê jî weke erebîya bedewîya bû. Meseleyê bedewî ku xelkê çolê bû têkiliya wan bajara re ewkê re tune bû, bi oxûma yezmayê re tune bû. Îdî kurmanciya erebiya wan a jî erebiyeke wisa sade bû yanî a. Eslinde mamoste qisûrê neke mesela erebiya heqîqî erebiya Yemenê ye. Ji xwe wextê ku Îbrahîm eleyhîsselam

Înca ew karwanê alî Yemenê wan dere ku çûnê têne dibêjin wela ev av li vir heye bane çawa ku zêr e. Av heyatê ya. Li wê derê avayî çetkî çîroka wî jî zehf dirêj e. Dêka evê ku li Yemenê ne li Mekeyê ne û bi we bajar û filan Ew kokê wan a hemî ji Yemenê hatine. Heta ev Ebû Eyûbê Ensarî ku navê wî Xalidê kurê Zeyd e. Ne wisa mamoste in. Yanî ew bi xwe jî bi babê hefta yê babê heşta yê berê ji Yemenê hatine Medîna Munewwere.

Mesela li zemanê dewra îslamîtê de mesela Şam wîlayet bû. Yani dewlet diye Sûriye diye bir şey yoktu. Mesela em bêjin heta Yemenê jî destê Osmanliye de bû ne heta dewra Seedê de heta Osmanliye jî Hetê menê jî yekî gundiyê me bû vêga neviyê wî hene ji çûna Balkanê re. Ewî bi xwe jî me ixtiyarê xwe sah kiriye. Ewî bi xwe jî li Yemenê eskerî kiribû. Wisa hesab ke demekî di sinirê dewleta Osmaniya de bû Yemen jî çû heta wê dirêjî. Siûdî Erebistan jî daxil.

Sa ev tazî kirina pîreka vîr e xweza. Ya ji boyê xwedê ya. Hema vêga heywan heywane ya û hewqa jî xwe mihafza nakin. Li ser vê jî min helbesteke nivîsandiye, navê helbestê Bêtoreyî. Bêtoreyî. Yanî helbesteke zaf xweş e.